Ӕнусты арфы ӕхгӕдӕй лӕууы Иры историйы ӕвӕджиауы хӕзнадон. Уым уыйбӕрц налхъуыт-налмастӕ ӕвӕрд ис, ӕмӕ сӕ иу бон Хуыцау куы бафӕндид раргом кӕнын, уӕд уыцы ӕмбисонды сусӕгдзинӕдты фарнӕй ӕнӕхъӕн дуне дӕр базмӕлид. Махмӕ абон аргъауы хуызӕн чи кӕсы, уыцы хабӕртты ӕцӕгдзинад, уӕд нӕ рагон фыдӕлты хъару бауайдзид не уӕнгты, сфидар кӕнид нӕ зӕрдӕ фӕбӕрзонддӕр кӕнид нӕ миддуне. Нӕ рагон фыдӕлты дуне ӕмбарынады, сусӕг зонындзинӕдты ӕхсидгӕ артӕй мах дугмӕ ӕрбахауы хицӕн зынгтӕ, ӕмӕ нын уыдон сӕ уӕлӕвон тыхӕй батавынц нӕ зӕрдӕ. Абон дӕр бирӕ алыхуызон тӕмӕссаг хабӕрттӕ фехъусӕн ис Иры табуйаг хӕхбӕсты. Кӕмдӕриддӕр цардысты ирон ӕгъдауыл хӕст уӕздан ӕмӕ удыхъӕдӕй бӕрзонд адӕм, Уым сын кӕддӕриддӕр уыд ӕнгом бастдзинӕдтӕ уӕларвон сыгъдӕг тыхтимӕ. Уымӕн ӕмӕ, кӕмфӕнды цӕргӕйӕ, нӕ фыдӕлтӕ куывтой иу нӕ кадджын Хуыцаумӕ ӕмӕ ӕргомы хуыз зыдтой йӕ кадджын зӕдтӕй. Кӕддӕр, бирӕ милуантӕ уӕвгӕйӕ скифтӕ ӕмӕ алантӕн скӕсӕнӕй ныгуылӕнмӕ кӕуылты уыдысты сӕ зӕххытӕ. Фӕлӕ монголты ӕмӕ Тимуры ныппырсты фӕстӕ цыппар сӕдӕ азы дӕргъы ма сын Цӕрӕнбынатӕн баззад ӕрмӕст Кавказы хӕхты астӕуккаг хай, ӕмӕ, ӕвӕдза, куыд диссаг у! Ирон адӕм-иу ногӕй быдырмӕ куы ӕрлыгъдысты, уӕд та-иу сӕм Хуыцау сӕ цӕрӕнбынатмӕ ногӕй рарвыста ӕххуысгӕнӕг, хъахъхъӕнӕг зӕдты, Хуыцау ӕмӕ ирон адӕмы ӕхсӕн дыууӕрдӕм минӕвӕрттӕ, сӕ рагон дзуӕртты. Иу ахӕм тӕмӕссаг таурӕгъ баст у Ольгинскӕйы хъӕуы кадджын дзуар Цыргъобауы равзӕрдимӕ. Уый уыдис мин астсӕдӕ ӕртын ӕвдӕм азы. Иу бон зӕгъы, хъӕуы цӕрджытӕ Кънаттаты Сӕудженыхъойы бинонтӕ куыстой быдыры. Уӕд иу афон бӕстӕ ныррухс ис ӕмӕ абон Цыргъобауы дзуар кӕм ис, уыцы раны февзӕрдысты тынг рӕсугъд, бӕрзонд нӕлгоймаг ӕмӕ сылгоймаг. Сӕ разы та лӕууыдис сыгъзӕрин авдӕн. Се ппӕтӕй дӕр цыди цыдӕр диссаджы рухс. Фӕдзырдта нӕлгоймаг бинонты хистӕр Сӕудженыхъомӕ ӕмӕ йӕм куы рбахӕстӕг, уӕд ын загъта, Абон махӕн райгуырд лӕппу, йӕ ном Цыргъобау. Уый уыдзӕн сымахӕн уӕ хъӕуы зӕд, кувут ӕм ӕмӕ уын ӕххуыс кӕндзӕн. Ацы бынат уӕ скӕнын хъӕуы обау, алы аз ын бӕрӕг кӕндзыстут йӕ бон ӕмӕ йыл уӕхи фӕдзӕхсдзыстут. Саудженыхъо, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, хъӕубӕстӕн хабар фехъусын кодта, ӕмӕ адӕм уӕрдӕттӕй фӕластой зӕхх нысангонд бынатмӕ, ӕмӕ афтӕмӕй быдыры астӕу равзӕрд стыр обау, Уӕларвон минӕвӕртты фӕдзӕхстмӕ гӕсгӕ дзы скодтой дзуар, ӕмӕ уырдӕм абон дӕр зӕрдиагӕй цӕуынц адӕм. Тынг цымыдисаг у, куывддон адӕм цы гъдау хӕст кӕнынц, уый дӕр. Уыдон бацӕттӕ кӕнынц, кувынӕн цы мбӕлы, уыдӕттӕ, ӕмӕ алы хӕдзарӕй дӕр сӕ кувинӕгтимӕ ӕрбацӕуынц дзуармӕ. Ӕртӕ зылды ӕркӕнынц кувгӕ, табу кӕнгӕ обауы алыварс, ӕмӕ уый фӕстӕ ӕрмӕст нӕлгоймӕгтӕ схӕссынц кувинӕгтӕ дзуармӕ. Сылгоймӕгтӕн уӕлӕмӕ цӕуын нӕ фӕтчы. Кувӕндоны раз та дзуары лӕг алкӕмӕн дӕр йӕ ӕртӕ чъирийы ӕмӕ физонӕг бӕгӕныйӕ скувы.
Бирӕ хуарзинӕдтӕ ис, хуарзинӕдтӕ дӕс адӕм де уазӕг. Ӕмре бирӕ фӕллӕйттӕй амонджын куыд ой сфӕллӕйттӕ ус тӕригъӕддӕр нын бакӕн. Фарзасын сӕ цъӕх фенӕн фӕсӕста дзырдгӕ чыритӕт кӕнӕм сарвадыр ракӕн. Уӕдӕ дӕ быныр та фӕндаджы сызӕрин фод амонджын фӕндӕгтӕ куыд ой сарвадыр ракӕн. Уал арвон фӕндаг, зӕххон фӕндаг, ӕфсӕн фӕндаг ӕмӕ Нӕ фӕсивӕд расфӕндаг кӕнӕ сӕрвадӕр сырра кӕнут. Коммерцау! Кӕм бӕрзондыл бадӕг сыгъзӕрин фӕутӕ будагъисӕн. Коммерцау! Футболы сафӕг дамонтӕгтӕ фыдбылызтӕ сӕфтӕбон ном байкуыд асхохсинӕттӕн ракӕнут. Коммерцау!
Сырхопау дзуарӕн бирӕ азты фӕлӕггад кодта Ӕлдаттаты Хоран, абон та дзы кувӕг лӕг у Ӕрчегкаты Барис. Уыдон фыдӕлтӕй фӕдзӕхст кувыны ӕгъдау рӕсугъдӕй ӕххӕст кӕнынц. Фӕлӕ ӕппӕт ахсджиагдӕр та уый у, ӕмӕ ма абон Ольгинскӕйы кӕй ис бынтон ӕрыгон кувӕг лӕг Белеккаты Таймураз. Ӕмӕ уыцы хабар зӕрдӕмӕ уадзы стыр ныфс, нӕ ирон адӕмы ӕвӕджиауы хӕзнатӕ, сыгъдӕг къухӕй чи райса, зӕрдиагӕй чи хъахъхъӕна ӕмӕ сӕ дарддӕр чи ахӕсса, ахӕм фӕлтӕр нӕм кӕй ис, уый тыххӕй.
Йесты Хуыцауадӕн нӕ царды цӕрынмӕ радтай мӕ нӕ цардӕй бафсад! Йе стыр Хуыцауад адӕм нӕ фыдӕлтӕ куывтой, мах дӕр дын дӕ ном арӕнмӕ нӕ кувинӕгтӕ барстӕн айс! Дӕсдур Хуцауӕд ӕнӕ кӕстӕр цадмӕ радта ӕма цард хорздзийнӕдтӕй хаджи куддӕй сарфӕ дӕр сын ракӕн. Еу дӕ уастӕрти Стур Хуцауӕ минӕвардӕмӕн Стур Хуцауӕй хорздзийнӕдтӕ курӕ куд ахӕм арфӕн ракӕн. Ӕ бунат уастӕрджи дзубунӕттӕй раздзисти хистӕрӕй кӕстӕрмӕ уз бунӕттӕ фӕрнджи кувддон бунӕттӕ куддӕй сарфӕ сын ракӕн. Дӕ уастӕрджи уӕдӕ де рбадӕн бунӕттӕ кувӕндӕттӕ сти кадтин кӕн зирон адӕммӕ сыл дӕ хорзӕх тау. Йӕ рухс цыргъо бавзардӕн онг дын сӕрдӕбынмӕ куывдты чи цӕуы, уыдонӕн ӕргом арфӕтӕ ракӕн. Йе ргом зӕдтӕ ӕргом дуаг дӕ мӕнӕ дӕ быныс хорз тыллӕг бакӕн, уыдон ын фӕзӕджы стыр Хуыцаумӕ зӕдтӕ хорзинӕдтӕ куыд хъӕуы цы арфӕ нын ракӕн. Йӕ рухс цыргъо бавзар нӕ бӕлццӕттӕ ӕрвылбон дӕ бынты дӕлӕмолӕмӕ цӕудз ме взӕргасӕй гасбинонтыл сымбӕлой цы амонд дӕр цӕуӕд. Аннӕхсӕв! Къодахетӕджы Уастырджи дӕ бон дӕр бахӕццӕ кӕнс Хетӕгӕнджын сахат цы хъуыспӕ кодта йӕ ӕфтауд Ирыстоны дӕр. Аннӕхсӕв! Йӕ мӕздӕджы Мады Майрӕмрӕныл арвон мӕттӕ. Ӕмӕ кӕддӕриддӕр мады фыды хӕрзтӕ куыд ракӕнай, рахизырдӕм дзуарфтыд цомус арфӕ ныр ракӕн. Аннӕхсӕв! Бауасиллау дӕ фыдбылыз сафӕг дӕ амонд дӕттӕг дӕ нӕ фыдбылыз сӕфт куыд уа, амонд тыхджын ахӕм арфӕ дӕр нӕ уӕд. Аннӕхсӕв! Алардытӕ уӕдӕ нӕ кӕстӕрты дзуар дӕ нӕ кӕстӕртӕ де уӕзӕй дӕ чъылдым дӕм де ргом нӕ ма рӕзда, дӕ чъылдыммӕ дын кусдзыстӕм, афтӕмӕй нын дӕ хорзӕх тау. Дӕриддӕр хохӕй быдырмӕ зӕдтӕ кувӕндӕтти уӕ дон хорзӕхӕй хайджын суӕнс арф фӕцӕуӕд. Мӕнӕ арс фӕсивӕд хистӕрӕй кӕстӕрмӕ джир бамбырд кӕйдӕр хӕдзар рынчыни, кӕйдӕр хӕдзар бӕццони. Ма афтӕ зӕгъа, мӕнӕ рухс цыргъо базуармӕ батабу кодтон, мӕ рынчындӕрӕй къахстон мӕ бӕццондӕр. Сӕргӕсӕггас бинонтӕн сӕмбӕлд ахӕм арфӕ дӕр сын ракӕн. Афтӕмӕй се ппӕт хорзӕх уӕд, бирӕстӕдӕр ма нӕ ӕргом дзуармӕ ӕртыгай гӕрзынтӕм куывдтӕ чындзӕхсӕвтӕ фӕцӕуат, ахӕм арфӕ уӕд. Не ргуыд рӕсугъдмӕ хъӕддзаг стут, афтӕ рӕсугъдмӕ хъӕддзагӕй ӕллаздӕр йӕ бынмӕ сӕ дас фӕцӕуат, уыцы арфӕ дӕр уын ракӕнӕд. Час аходы ай цӕрӕнбон дӕр бирӕ уыд.
Ӕр, дын сӕ куы ранымайон, уӕд райдай. Заманхъулӕй цӕуынц, Бӕтӕхъойы хъӕуӕй цӕуынц, Мӕнӕбесналы хъӕуӕй цӕуынц, Суадагӕй цӕуынц. В общем, Волгинскӕй мидӕг чи райгуырди, Ӕмӕ кӕцы Цыргъобамӕ кӕй фыдӕлтӕ куывтой, Федоны цот хӕрдӕм цӕуынц ӕмбырд кӕнынц суадаг теттӕй. Ой дӕр фыдӕлтӕй баззадис, мӕнӕ ацы ӕртӕ зылды чи уый, ӕмӕ йыл цыдысты уыдон заргӕ. Мӕнӕм уыдис кувӕг адӕймаг Мамсыратӕй Симӕзӕгӕ, ӕмӕ сӕ хой ӕрбамбырд кодта, ӕмӕ йыл заргӕ цыди, о, нӕ дзуары хорзӕх нуазӕгы, ӕмӕ ӕртӕккӕ уый ныхӕстӕ чи хъуыды кӕны, Чи ӕнхъӕл уыдис, махӕн ахӕм рӕстӕг скӕндзӕн, уый, фӕлӕ, кӕс, уыдон абон хъӕуынц ӕр. Нӕ хистӕртӕ скодтой, ныр сӕ хъуамӕ уыдон дӕр мах кӕнӕм. Стӕй уцыдысты бӕгъӕввадӕй. Бӕгъӕввад, ӕмӕ наоборот, уыцы бӕгъӕввад чи, у, рыг чи у, иу фӕткъуылтӕн уыди. Мӕ фӕткъултӕй низзиста, низ. Ме къулахадӕнгӕ нӕ федтаис, ахӕм ӕд уыдис хорз уыцы рӕстӕг. Ам-иу комкоммӕ мӕ фистӕгӕй машинӕ дӕр кӕм уыд, машинӕйы нӕ рыздысти. Фӕлӕ-иу сывӕллонӕй дӕр мӕ гыццылӕй дӕр стырӕй иууылдӕр фистӕгӕй нӕм иуӕхсӕрой уыд. Ӕмӕ зӕрдӕдзӕст фӕдӕн ӕз дзуарбын лӕггад лӕгӕй. Ӕмӕ нӕ зоны дӕ бон куыд загътон, афтӕ. Кӕд мӕ фыццаг аз аирвӕзт, мӕ карз ном схастой, зӕгъгӕ, йеддӕмӕ уымӕй азты фӕстӕ ӕз йыл, йыл архайдтон, цӕмӕй ардӕм карз нозт ма хӕссой. Стӕй уӕрдӕм уӕлӕмӕ нӕ уагътон карз нозт. Ацыдтӕн уӕд каждый фӕлӕ сфӕндӕгӕн уызмӕ мӕ коммӕ нал кӕсынц. Фӕлӕ мӕнӕ арахъхъӕди куы скуывтон. Уыди къуымӕл, науӕд бӕгӕны. Уыдон не сты, уӕд та адджындон мӕнӕ, науӕд хъӕрмӕдонхон сиахынты.
Омаир, абон дӕр дзуар лӕгмӕ йо цы бар ис, цӕмӕй кувӕг адӕмы ма ӕрбауадза хӕссын? Сарлӕгмӕ бирӕ бартӕй бӕргӕ куы ӕнхъусиккой, стӕй хъуамӕ зонгӕ дӕр кӕна. Ӕмӕ хъуамӕ фӕдзӕхса, мӕ хуртӕ, кӕд уӕ искӕмӕй, уӕдӕй дӕлӕ былмӕ хӕссут. Ӕмӕ мӕнӕ Сарл бафӕдзӕхсӕм уӕ кувинӕгты. Стӕй фӕстӕ уӕ бартӕ уӕхи, дардтон ирон дарӕс. Сухъат мыл уыд, бухайраг худ мыл уыд, мӕ амӕй сыгъдӕгдӕр, Йӕхи рӕсугъддӕр, йӕхи ахсджиагдӕр бынат ӕз нӕ зонын, стӕй не рййӕфтон. Ӕз кӕн ирон дарӕс, ӕмӕ дӕ буарӕн рынцон. Дӕ фыдӕлтӕ дӕ ӕрхъуыды кодтай, ӕмӕ уыцы намыс дӕр хъуамӕ уыной. Ӕмӕ бӕргӕ, суар бынмӕ цӕуыс, уӕ сылгоймӕгтӕ дӕр куы скӕнид-кой ирон дарӕс, нӕлгоймӕгтӕ дӕр куы сухъатӕ куы скӕнид-кой, ӕмӕ афтӕмӕй нӕ цуарбонмӕ куы рцӕуид-кой. Кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, кӕд тынг зӕрдиагӕй цӕуынц ирон адӕм кувынмӕ, уӕддӕр, хъыгагӕн, фыдӕлты ӕгъдӕутты сусӕгдзинӕдтӕ ӕмӕ алымыты арф мидис хорз кӕй нал ӕмбарынц, уымӕ гӕсгӕ арӕх рӕдийынц, бирӕ цыдӕртӕ раст нал кӕнынц. афтӕмӕй та ирон адӕмы кувыны ӕгъдауы уӕлдай ницы уыд, алцӕмӕн дӕр уыд йӕхи нысан ӕмӕ уый хъуамӕ алчидӕр хорз зона.
Ӕгъдау афтӕ домы аргъуанмӕ цӕуай, мӕсджытмӕ цӕуай, кувӕндоны бынмӕ цӕуай, фыццаджыдӕр дӕ уӕлӕдарӕс хъуамӕ уа тар ма уа. Афтӕ нӕ зӕгъынмӕ бынтон хъулон ма уа, фӕлӕ хъуамӕ тар дзаумай адӕймаг ма цӕуа. Тар уый фыдбылызы хуыз у. Дыккаджы та раджы заманы дӕр, ӕртӕккӕ дӕр, кувӕндоны бынмӕ дӕр, аргъуанмӕ дӕр, кӕдӕмфӕнды куы цӕуа кары сылгоймаг кӕнӕ цотджын сылгоймаг, уӕд иудаумӕ гӕсгӕ бӕгъӕмсарӕй цӕуын не мбӕлд. Афтӕ зӕгъӕн нӕй мӕ йын исчи тыххӕй бабӕттӕн кӕндзӕн. фӕлӕ уый ӕвдыста, адӕймаг сӕу дзуары бынмӕ ме дзуарӕн аргъ кӕй кӕны, ме сӕр бамбӕрста куыд сылгоймаг, афтӕмӕй. Нӕлгоймаг та йӕ худ систа ӕмӕ ӕнӕхудӕй хъуамӕ цыдаид дзуары бынмӕ. Дыккаджы та уый мӕ зӕгъын фӕнды мӕ, цӕимӕ цӕуы адӕймаг кувӕндоны бынмӕ. Ӕртӕдзыхоны скӕны, мысайнаг ӕрбахӕссы, фӕлӕ сӕйрагдӕр уый вӕййы, иу раджы заманы фыдӕлтӕ хойраг кодтой, ӕртӕдзыхоны кодтой, ӕртӕуӕлибӕх кодтой, Бадалы сылгоймаг дӕр архайдта, зынгдзӕф ма фӕуа хойраг, йӕ буар уа сыгъдӕг. Хойраг сылгоймаг кодта, йӕ сӕр бабаста. Фаг ма сӕ дзых дӕр бабастой мӕ комы тӕф ма ндзӕва. Хойрагыл ми афтӕ сыгъдӕгӕй скӕнон. Мӕстыйӕ сӕ нӕ кодта, фӕлӕ сӕ кодта хъӕлдзӕгӕй. Дарддӕр хъуыды кодта, уӕдӕ дзуары ном дӕр мӕ кувгӕ дӕр цӕмӕй скӕндзынӕн кувӕндоны бын. Ма архайдта фӕлмӕн нозтӕй, къуымӕлӕй. Бӕгӕныйӕ. Уымӕн ӕмӕ уый карздзинад, сывӕллон цӕмӕй рӕзы ӕхсырӕй. Ӕхсырӕй фыдӕлтӕ куывтой ӕвӕццӕгӕн ӕмӕ сӕрмагонд рӕстӕджы цыдӕр цаутӕй куы рцыдис, ӕмӕ стыр хатыры курын куы хъуыдис, уӕд-иу ногдӕр ӕхсырӕй скуывтой. Цӕмӕй дзуар дӕр ӕмӕ хсау дӕр куыв фӕлмӕндӕрӕн айса, уый тыххӕй. Абоны бон мах кӕсӕм, уӕд ӕвӕццӕгӕн ӕмӕ кӕнӕ чи ӕмбаргӕ нал кӕны, чи йӕ зонгӕ нӕ кӕны, кӕмӕй та рох фӕци. кувӕндоны бынмӕ карз нозт хӕссын нӕ хъӕуы, уырыссаг арахъ хӕссын нӕ хъӕуы, ирон арахъ хӕссын нӕ хъӕуы. Хъуамӕ адӕймаг зона, йӕ уӕлӕдарӕс цы хуызӕн у, баксмасӕн, гомохсгӕ хатгай ӕрбацӕуынц, гомхъуырӕй ӕрбацӕуынц, уый адӕймаг йӕхицӕн знаггад кӕны.
Дуар дын комкоммӕ нӕ зӕгъдзӕн, афтӕ ма цу, зӕгъгӕ, фӕлӕ цы курай, уый дӕр ахъуыды кӕндзӕн афтӕмӕй. Ӕмӕ адӕймаг йӕ йӕ уындмӕ бакӕса дзуары бынмӕ цӕуынмӕ. Ӕмӕ де гъдауыл куы нӕ уай, дӕ уагыл куы нӕ уай, дӕ дзаума куыд ӕмбӕла, афтӕ куы нӕ уай, уӕд ӕримагӕнгӕ куы ӕрбацӕуай, уӕд ды дӕ дзуарӕн аргъ нӕ кӕныс, уӕд дын уый хӕрзгӕнӕг куыд хъуамӕ уа. Хорз уайды ма иу, иу цалдӕр боны раздӕр Ирыстоны бирӕ кувӕндӕттӕ ис. Фӕлӕ-иу дортӕ ныхасы куы зӕгъид дзуары лӕг адӕмӕн, куыд ӕрбацӕуын хъӕуы, уӕлӕдарӕсӕй дӕр, хойрагӕй дӕр, дзаумайӕ дӕр, уӕд мӕнмӕ гӕсгӕ гъдаувӕрд фидардӕр кӕнид кувӕндӕтты бын, ӕмӕ уый хуыздӕр зынид адӕмӕн сӕ зондахастыл дӕр ӕмӕ адӕм фӕстӕмӕ сӕ фыдӕлты динмӕ раздӕхиккой. Нӕ фыдӕлтӕ-иу раджы заманы кувӕндоны мӕ цӕугӕ-иу Сӕрӕй къӕхтӕм сӕхи цӕттӕ кодтой, сӕ уд дӕр, сӕ буар дӕр, сӕ зонд дӕр, сӕ хойраг дӕр. Ӕмӕ дзуармӕ куыд ӕмбӕлы, афтӕмӕй куы нӕ цӕуа, тынг дӕ куывд нӕ исы. Фӕлӕ дын дзуар дӕ куывд куы нӕ иса, уӕд дӕ цыд дзӕгъӕлы цӕуы. Сӕйрагдӕр афтӕ уыдис. Дзуар дӕр, ӕвӕццӕгӕн, ӕмӕ кӕс адӕймагы, мӕс адӕймаг цас лӕмбынӕг кувы, мӕ сыгъуызӕн ӕрбадз мӕ бынмӕ. Ӕри-ма кӕнын, цы уон у? Фӕлӕ раздӕр хатыр ракурын фӕхъӕуы дзуарӕй дӕр, уымӕн ӕмӕ адӕймаг бирӕ тӕригъӕддзинад бакӕны йӕ цӕрӕнбонты, ӕмӕ уымӕ дӕр цӕстӕнгас дарын хъӕуы. Абоны бон мах уыцы фарстатӕй фӕцуддзыстӕм гыццыл, фӕлӕ мӕ гӕсгӕ сраст кӕнын хъӕуы. Раздӕр куыд уыди, уыдон раздахӕн, ӕвӕццӕгӕн, тынг зын у. Фӕлӕ йӕм тынг зӕрдиагӕй куывтой, тынг сыгъдӕгзӕрдӕйӕ куывтой. Ацы бонмӕ уал чидӕр йӕ хӕдзар барӕвдз кодта, барӕсугъд кодта, йӕхи дӕр-иу уӕлдай аивдӕр скодта. Ольгинскӕйы мидӕг-иу афӕдзӕй-афӕдзмӕ чындз чи рхаста, уыдон сыхгай ӕрдымсы ног чындзыты кодтой ӕмӕ сӕ фӕдзӕхстой сӕ дзуарыл. Уыцы чындзытӕ-иу ӕрбацыдысты ирон разгӕмтты. Аст, ӕртӕмдзӕгъд фӕндыримӕ Мах гыццылты уыдыстӕм, нӕ тынг сӕрыстыр уыдыстӕм, мах сыхы чындзы рӕсугъддӕр куыд у, Отӕуылмӕ. Уый дӕр, ӕвӕццӕгӕн, кӕмдӕр хъуыди Осхорсимӕ. Стыр симд-иу уыди йӕ алыфарс. Бирӕ сылгоймаг цыди ӕмӕ фӕсивӕды фӕдзӕхстой, цыдысты бӕгъӕввадӕй йӕ алыфарс дӕр. Куывтой, сӕ уӕрджытыл лӕууыдысты лӕгтӕ дӕр. Фӕзӕджы куы райсай дӕ хор, уӕд дзы сис пуд кӕнӕ бакут ӕмӕ уӕ доны былмӕ ахастой, уым иу схсадтам, мӕ хурту анылхъус кодтой, стӕй уый куы ссадтой, уӕд-иу уымӕй мӕнӕн кӕцыд бӕрӕгбонмӕ ӕртӕ дзыхӕттӕ уыцы чирӕгӕй кодтой. Мӕ хуртантӕ куы байтыдтой, уызӕ уӕд-иу уырдӕм та ракодтой ног чындзыты хъазт, хуынимӕ. мӕ ном кавыдысты, чындзыты адӕмы ном ӕвдыстой чъириаг ӕхсӕны. Вот это я очень хорошо запомнила. Тынг цымыдисагӕй нӕм касти, Мамсыраты Симӕ йӕ уӕрджытыл куы лӕууыди мӕ куы куывта кустытӕй алы фарс. Мӕ куывта, сылгоймӕгты дзуар Мады Майрӕмы.

Хусрӕстӕг куы ахаста, уӕд-иу уыцы хусрӕстӕджы бакомын хъуыди, батабу кӕнын хъуыди Хуыцауӕн. Мӕнӕ хъӕуы уыдис ахӕм зӕронд ус, Мамсыратӕй Симӕ, зӕгъгӕ. Мӕ уыди тынг кувӕг ус. Мӕ уӕд бабар кодта сыхбӕстӕм, хъӕубӕстӕмӕ дӕр-иу арвыста лӕппуты, мӕ сын-иу бафӕдзӕхста, фехъусын кӕнут,

цӕмӕй фынтӕ рӕсугъддӕр уыдаиккой сӕ тъӕчъирийы аивдӕр уыдаиккой уый тыххӕй ӕмӕ-иу уӕд бафӕдзӕхстам ӕмӕ-иу рымбырд кодтой разылдысты ӕмӕ-иу рымбырд кодтой ӕмӕ-иу кӕнӕ сыхтӕй скодтой куывдтӕ алы сыхт дӕр хсӕнӕй кӕнӕ та-иу скодтой хъӕугуывд хъӕугуывд-иу куы кодтой Ахӕм стыр хабары стыр рацухӕ куы уыди, уӕд та-иу хъӕугуывд скодтой афтӕ, галиу балхӕдтой, йӕ цы мысайнӕгтӕ ранӕмбырд кодтой, уымӕй, ӕмӕ-иу уымӕй скодтой, фысым чи уыдаид, урс цы хӕдзар скодтаиккой хъӕугуывд, кӕнӕ скодтаиккой быдыры хъӕукӕрон. Ӕмӕ уӕд уырдӕм алчи йӕ ӕртӕ тӕдзыхонимӕ ацыд ӕмӕ куывд бадтысты. Хуыцаумӕ куывтой, Хуыцауӕй куырдтой, цӕмӕй сӕ уалдзӕджы фӕллӕйттӕ фӕззӕг хъӕздыгӕй систаиккой ма сӕ бахъыгдардтаид хур, дымгӕ, къӕвда. Йӕ уый тыххӕй Хуыцаумӕ куывтой ма йыл бакуывтой ма йыл. Кӕнӕ дыккаг бон, ӕртыккаг бон, цыппӕрӕм бон, афтӕ иу уарынтӕ райдыдта. Йӕ куывд цыдис афтӕ зӕрдиагӕй Хуыцауы зӕрдӕмӕ, мӕ Хуыцау йӕ куывдтыты айста кӕддӕриддӕр. Рынчын-иу куы уыди исчи, афтӕ, уӕдӕм-иу куы бацыди, уӕд мын-иу баӕтт кодта, кӕд исты тӕригъӕдджын дӕ, кӕд Хуыцауы ныхмӕ исты сдзырдтай, цыргъуӕбау дын мӕ басы, мӕ батабу кӕ, ӕртӕ-ӕртӕ дзыхонимӕ йӕм басы, мӕ Хатыртӕ ракур, кӕд фӕрӕдыдтӕ, уӕд. Мӕ бирӕ хӕттыты афтӕ уыдис, ӕмӕ уый фӕстӕ адӕймаг йӕхи уд фӕфӕсыди.
Хур дарынц сӕ зӕрдыл Ольгинскӕйы цӕрджытӕ раздӕры бӕрӕгбӕтты рӕсугъддзинад. Цас зӕрдиагдӕр ут сӕ куывд, цас табуйагдӕр ӕмӕ лӕмбынӕгдӕр ут сӕ архайд, уыйас кадджындӕр ӕмӕ фӕрнджындӕрӕй ӕрвыстой сӕ дзуары бӕрӕгбон. Абон дӕр Ольгинскӕйы цӕрджытӕ сӕ хистӕрты фӕрцы ӕгъдау дарддӕр хӕццӕ кӕнынц, ӕмӕ дзуары бын хи бафӕдзӕхсыны фӕстӕ сыхбӕстӕ ӕрӕмбырд вӕййынц, фысым сын ацы аз чи вӕййы, уый хӕдзары, ӕмӕ уым нӕлгоймӕгтӕ хицӕнӕй, сылгоймӕгтӕ хицӕнӕй фӕкувынц сӕ дзуармӕ, иумӕ фӕбадынц, фӕныхас кӕнынц.
Абон Ольгинскӕйы стыр бон, нӕ дзуары бон, стыр уӕбӕл бон. Ӕмӕ хуыздӕр арфӕтӕ чи ракӕна, хуыздӕр ныхас кӕй дзыхӕй ссӕуа, амонд адӕмыл чи тауа, ӕнӕниздзинад, уарзондзинад чи тауа, йӕ уыцы ныхӕстӕ Хуыцаумӕ хорзӕй хъуысӕт ӕмӕ сӕ ӕппӕт адӕмтӕ дӕр хайджын куы уой, нӕ гыццыл Иры зӕхх, Иры адӕм, дӕ фӕдзӕхст кӕддӕриддӕр куыд уой, Ӕппӕт фыдбылызтӕй хызт куы дон, фӕлӕ рӕсугъд цардӕй ӕфсӕст куы дон, дунескӕнӕгимӕ кадзӕхцау, ахӕм арфӕ де сгонд адӕмӕн кӕддӕриддӕр лӕвар кӕ.
Абон сӕргъобаумӕ куывды цӕуынц быдыры алы хъӕутӕй, горӕттӕй Ольгинскӕйӕ ралидзгӕ адӕм. Ольгинскӕ у Ирыстоны зындгонддӕр ӕмӕ кадджындӕр хъӕутӕй иу. Цымыдисаг у йӕ истори дӕр. Уый равзӕрд ӕнудӕсӕмон усы ссӕдзӕм азты. Терчы рахиз фарсы Дзӕуджыхъӕуӕй цалдӕр километры дарддӕр. Фыццаг дзы ӕрцардысты уырдыгӕй рацӕугӕ фынддӕс хӕдзары ӕмӕ йӕ схуыдтой Иры уӕтӕр. Мин ӕссӕдӕ ӕхсӕйӕм азӕм ногӕй Иры хъӕуӕй балыгъдысты азтымы ӕртиссӕдз хӕдзары. Мин ӕссӕдӕ ӕхсӕйӕстӕм азы ног хъӕу бабӕрӕг кодтой паддзахы ӕфсымӕр Михаил Николайы фырт, йӕ бинойнаг Ольгӕ Федора чызгимӕ, ӕмӕ уый кадӕн Хъӕуӕн радтой ном Ольгинскка. Мин асчъадӕ стайӕм азы дзы райдианы скъолатӕй уӕлдай байгом кодтой чызджыты скъола. Мин фарастсӕдӕйӕм азы дзы уыд дыууӕсӕдӕ цыппор хӕдзары. Уыдис дзы аргъуан, дуканитӕ ӕмӕ дохтыры ӕххуыс. Абон та Ольгинскӕйы цӕрджыты нымӕц хӕццӕ кӕны ӕртӕ мин ӕмӕ ӕрдӕгмӕ.

хъарутӕй цӕрынц, куысты бынӕттӕ дзы нӕй. Ӕрмӕн фос тедтӕ дарынцмӕ, афтӕмӕй уыдон руаджы цӕрынц. Стыр скъола дзы ис, хорз скъола у. Ердзе бирӕ сывӕллӕттӕ мӕнӕ скъола куы фӕвӕййынц, уӕд мединституты сӕ отличием фӕвӕййынц. Сӕ фылдӕр стыр скъолатӕм бацӕуынц ӕмӕ дзы Ахуыр кӕнынц, афтӕ мӕ касты вӕййынц.
Ӕнӕмӕнг ис Ольгинскӕй цӕрджытӕн сӕрыстыр цӕмӕй уой, уыдӕттӕ. Кадджын у сӕ истори, ис сӕм бирӕ номдзыд адӕм. Фӕлтӕрӕй-фӕлтӕрмӕ сӕм цӕуынц рӕсугъд ирон ӕгъдӕуттӕ. Уӕдӕ Хуыцауӕй дӕр рох не сты? Ис сӕм ӕргом ӕххуыс сын чи кӕны, ахӕм рухс дзуар. ӕмӕ йын йе гъдау фидар ӕмӕ зӕрдиагӕй йӕ къухтӕм чи исы, ахӕм фӕсивӕд. Ӕмӕ Хуыцау зӕгъӕд, цӕмӕй Ольгинскӕйы цӕрджытӕн ӕмӕ ӕппӕт кувӕг адӕмӕн кӕддӕриддӕр рӕсугъд ӕмӕ зӕрдӕбын арфӕтӕ кӕна Иры кадджындӕр дзуӕрттӕй иу, Цыргъобау.